Sou, an domatter häerzlech wëllkomm bei enger neier Folg vu Let's Play Daisy. Haut ass mat dobäi kee Schwäin, well ech si ganz alleng. Ech muss iech éierlech soen, mir si lo Sonndes, ok sou am Méindes 10 Auer, dat heescht dann am Laf vun dësem Mëtte wäert dann dës Folg erauskommen. Ech wollt am Fong d'Folg eroplueden, du hunn ech mol gemierkt, dass. jo, keng Folge méi iwwreg waren a vun dohier hunn ech mech da elo missen duerchréngen, fir elo nach eng kleng Opnam ze maachen, fir déi Méint erausbréngen, fir dass ech och mengem Plang dru bleiwen. Mir sinn an der Géigend vu Stary Sobor. Wéi der gesitt, sinn ech warscheinlech nei ausgerüst, wéi der hei gesitt, mat den neier Uniform, wou am Spill dran ass. Dat ass eng, wéi heescht se, eng Gorka E-Military, dat sinn déi nei Camouflage. Kampfanzich déi wou dra sinn an ech hu mech och op e wäite Wee gemaach an zwar fir nei Waffen ze fannen. Ech hu fonnt lo am Fong näischt nei net vill Neies mee ech hu lo e PSO Scope fonnt wat net schlecht ass. Ech hunn e Fernglas fonnt wat richteg gutt ass an ech hunn eng MP 5 fonnt. Ech hunn zwar nëmmen ee Magazin dofir mee ech si richteg gespaant drop wéi wéi dat Dénge wäert ofgoen. Also dowéinst, a mir maachen ons elo op de Wee. Ech weess nach net, ob ech elo wäert zwou Folgen hannerteneen hei spillen, vu datt et awer e bësse lonely ass an e bësse spéit. Mee ech géing soen, mir maachen ons mol einfach op de Wee an eng, an eng eng Richtung. Ech géing soen, mir maachen ons mol dohinner. Mir kéinten am Fong och op dat grousst Airfield goen, mee wann Der hei esou kuckt, da gesitt Der, datt e gudde Jonge Leit drop sinn. Dat heescht, ech kéint mer gutt virstellen, dass do uewen eng déck lass ass. Ech sinn op engem däitsche Server um, wéi heescht et, Lux, äh net Lux, egal wat, um Terrormilchkasten-Server an do ware relativ vill Leit drop, hunn ech mer geduet esou, ah komm, wann ech schonn alleng sinn an net an enger Grupp sinn, da kann ech och roueg mol eng Kéier op e Server goen, wou eng richteg gutt lass ass. Dowéinst, ech géing soen, mir maachen ons do mol hei einfach do an déi Richtung, do riidaus. Maja, wat huet sech alles geännert bei deem neien Update? Mir hate jo déi lescht Folg, dat war jo dann déi däitsch, mat den däitsche Kolleegen do vu Sonkielp. An jo, den neien Update ass eraus. Mir kruten e gudde Joer nei Waffe bäi, dat heescht AK an MP5. Mir kruten och, wat krut mer nach bäi? Jo, nei Uniformen, nei Uertschaften. Et ass eng nei Uertschaft, déi ass elo uewen iwwert dem Nordöstlechen Airfield, wat wat natierlech och elo, et sinn am Fong zwee Updaten elo dozwësche rauskomm, fir déi déi wou et nach net matkrut hunn oder schonn eng Zäitche méi gespillt hunn. Mëttlerweil ginn et zwee nei Updaten, bei dem éischte sinn alt déi nei Waffen agefouert ginn a mat dem zweeten och eng nei Stad an, Nordwest, Northeast Airfield, NE Airfield, dat gouf komplett geännert. Also dat heescht, et gëtt esou gutt ewéi näischt méi, wou et sech rentéiert, fir dohinner ze goen, fir ze looten. Schonn, et ass en Tower do. Et sinn och déi nei Garagen, déi nei Gebaier, wou rakomm sinn. Mee meng Meenung ass, dat ass gemaach gi fir, well, also. Wéi gesot, mir wäerten dës hallef Stonn e bësse méi iwwert d'Spill selwer schwätzen, och e bësse méi drop agoen. Wéi der sécher scho gemierkt hutt, hu sech Spawnpunkten op déi nordëstlech Säit, net nordëstlech, mee op déi ganz ëstlech Säit vun der Kaart, vun der Mëtt aus geännert. Dat heescht, et gëtt een nëmmen do gespawnt. A menger Meenung no hu se dat Nord East Airfield do komplett ëmgebaut, fir dass en d'Leit och mol erëm eriwwer ginn, dat heescht Zelenogorsk, dat heescht d'Military Base, etc. Well menger Meenung no, ech sinn der haut doduerch agelaf, ech si vun, wat war et, ech war an Tscherno, vun Tscherno sinn ech dann op op d'Military Base ënne gelaf, vun do aus op Seleno, da Green Mountain, dann déi China, an ech hu kee Mënsch begéint. Ech war op engem volle Server, ech hu kee Schwäi bemierkt do, gell. Ech hätt et net geduet, mee dat ass, dat ass well d'Leit, ënne viru mer dann en Duerf. Ok. Dat ass menger Meenung no well d'Leit alleguer op der ëstlecher Säit vun der Kaart gespawnt ginn, well se hir Waffe konnten direkt vum Airfield siche goen. An jo, dann huet scho kee méi déi Méi gemaach bis eriwwer ze lafen, wat ech perséinlech gutt fannen. Dat heescht, elo wäert erëm Action op dat grousst Airfield kommen an vläicht och erëm Action op dat op Tscherno kommen an dofir hu mer och nach erëm eppes Neies. Et sinn Déieren agebaut ginn am Spill, wou ee ka joen a grillen. Dat heescht, et kann een och Feierplaze maachen. Mir probéieren eis déi dote elo sichen ze goen. Sou, Wildschweinjäger Kaddeg ass ënnerwee. Oh, dat ass en Hiesch och nach. Ok, elo hale mer op mat wackelen, dat fir déi cool. Ech keng Pistoul fir ze. Ach, ech weess net. Ahh, beweegt dat Kaktéier sech an nach? Dat ass wierklech, also ech hunn, ech mengen do schoss elo nëmme fir iech. Also ech kann net vill domatter ufänke mam Fleesch, well ech hunn am Fong keng Feierplaz dobäi. Ech kéint mer e Gaskocher zesummesichen, mee ech wëll mech och net ze opfälleg maachen, datt ech elo hei Direkt ausernee geholl ginn. Sou, view contents, hide body, lo muss ech dat Messer do, et geet awer nëmme mat dem heite Messer, mat dem Bajonett geet et net, wat ech perséinlech e bësse blöd fannen, well et onlogesch ass. A lo kann ech heimatter d'Déier häuten a quarteren, ok, keng Ahnung wat dat soll heeschen, a véier deelen. A wat, mäi Messer ass vreckt? Domatter kann ech guer näischt méi ufänken. Ah, doneewen ass och net schlëmm, ass och net weider schlëmm. Also Dir kritt da Fleesch eraus an Dir kritt Haut aus dem Déier eraus. Dat heescht, aus der Haut kënnt Dir Äerch e Rucksak bastelen mat, wat ass et, dass mat engem Seel, mam Seel a mat der Haut mécht een e Courier Bag an dann nach Bengelen dobäi, da kritt een dee Sniper Rucksak do, dee wou immens praktesch ass an zimlech no um Kierper läit. An ech seet, soss emol hei déi Stad hei duerchsichen oder? Ech géing scho soen, et kéint een am Fong maachen, déi éischt Aktioun, wou ech awer elo emol maachen, ah, ech kann Iech dann d'P5 elo emol weisen. Moment, déi hu mer hei. Da pack déi Waff da elo aus, du Topert! Mee fuer des mol. Do gesitt der se. Dat ass am Fong eng MP5, just alt an der verkierzter Versioun. Ech ka mer net virstellen, dass se op Distanz soll propper schéissen. Vun dohier paken ech se och wierklech nëmmen aus, wann ech an Haiser eraginn, wou Géigner kéinte sëtzen. Dat heescht, do bauen ech Häff net, mee a Militärstatioun an dee ganze Pipapo. Ech hu mer de Colt och mol léiwer gehal, falls mer d'Munitioun eng Kéier ausgeet. An fir fir fir d'MP 5 braucht der, wat ass dat, en, jo wéi kritt ech doten erauser, komm gi wech, ech kann dat jo absolut net gebrauchen, em, wéi kritt ech dëst net do lo, Moment, ech muss hei mol sou do man, zack, a lass. Hun ech lo souvill Schëss dran? Jo. Ok dann ass et jo gudd. Maja fir d'MP 5 déi Magaziner kënnt der mat 9 Millimeter Patrounen lueden. Genau sou wat ech praktesch fannen bei der AK 47 oder hei fannt der der AKM wéi se se am Spill nennen kritt der wat war et scho méi do do muss der d'ASKS Munitioun dra man also Putain, et soll mech net awer dech wëll gelt dass se. Mee klamm dach elo doriwwer, du Topert! Wann der, wann ee mol sou kuckt, ofgesi vun der M4, ass das GS déi. Mee bass du da blöd? Ey, ech. Ok. Sou, mir wäerten déi elo hunn. Elo pak déi. Mee fuer dëst, egal wat fir Knäppchen ech drécken, zack klount en vu driwwer. Dat ass och mega bescheuert, gell? Sou, elo awer, wou war ech lo? Wann ee kuckt, ofgesi vun der M4, déi wou ee mëttlerweil och nëmmen nach bei, also dat ass, dat ass am Fong sou, déi huet 19, 19 Plazen, also do kann ech déi Carte iSurvive empfeelen. Op där, där Carte sinn all gutt d'Ofstëerzplazen, déi huet 19 Stréck pro Carte, Ofstëerzplaze vun Helikopteren, mee Pro Server Restart huet een nëmmen 3 Helikoptere wou dann op iergend enger vun deene Plaze spawnt. Dat heescht wann der eng Plaz fannt, do muss keen Helikopter sinn, mee et kann ee sinn. Dir hutt Chance dass ee ee vun den 3 Helikopteren alt do läit. Déi Chance hat ech d'lescht Kéier a mëttlerweil fënnt een d'M 4 och, souwäit ech dat elo héieren hunn, nëmmen nach beim Helikopter. Also ech hu beim Helikopter hat ech, wat waren et, zwee Magazinner vun 30 Schoss. An lass ech iwwerleeën, an nach e 60 Schoss Magasin fir d'M 4 a lauter Stécker fir op der M 4 fonnt. Also menger Meenung no spawnt déi nëmmen nach do. DK, Maja wou ech elo nach, wat, nee Merde ech war nach am gaangen iwwer d'Waffen ze schwätzen. Mä wann der kuckt, ofgesi vun der M 4 ass d'SKS am Fong déi staarkste, déi stäerkste Waff am ganze Spill. Dat heescht, se huet Duerchschlagskraaft an Dir kënnt anernee schéissen. An dat gëtt kombinéiert mat der AK. Déi ass da warscheinlech méi onprezis, mee se schéisst definitiv. Dir kritt en Trommelmagazin mat 75 Schoss fir der Dropper. A wann Der 75 Schoss aus Gasmunitioun op ee raballert, da kënnt Der sécher sinn, dass deen, dass deen ni méi opsteet duerno. Also woufir ech perséinlech déck begeeschtert si vun der AK. Ech hat déi och well. Wéini war et elo, virun e puer Deeg hat ech wierklech komplett ausgerüst. Ech hat eng AK fonnt, ech hat dräi Trommelmagazinner, eng Mousel mat Scharfschützen-Déngens an natierlech war ech erëm ze blöd fir opzehuelen. Da sinn ech dann beim groussen Air, beim groussen Fluchfeld, dat North West. Ja Northwest, du sin ech op den Tuerm geklomm fir mengen Kollegen dann e bëssen Deckung ze gi mam Snipergewier, ja an dir wësst jo wéi et ass mat de Leederen am Spill. Ropgeklomm, no 5 Minutten wou ech uewen stung ouni Problem war ech dann op eemol dout. Naja dat kann jo och mol geschéien. Sou wou si mer da lo? Dofir misst lo wa meng Orientatioun mech net täuscht misst do, ja dofir kënnt där Finte ok. Also dat hei gëtt eng méi spannend Saach, ech mengen et hei ass och méi seriöe Server. Dat heescht, mir wäerte probéieren, wa mer ee gesinn, friendly ze sinn. A wann e seng Waff net erofmécht, da man ech meng Waff och net erof. Ass am Fong zimmlech blöd, esou alleng op d'Airfield ze goen. En plus sinn d'Airfielde meeschtens PV. Ah, nee, ech mengen also um Airfield wär et eng schlecht Idee, wa mer do géingen wou mer do géinge friendly froen, well mir haten d'lescht gëschter, an ech hat am Fong eng Opnam de Philippe war et d'lescht Woch gemaach gehat, de Freiden oder esou mengen ech, an do ware mer och um Airfield an do koum dann ee bei ons, mir waren ze fënnef Stéck ënnerwee, also schonn eng zimmlech grouss Grupp, an do koum dann ee, mir hunn en net gesinn, ne, also do seet se zu mir. Jo friendly, op englesch friendly, huelt d'Waff erof, mir maachen lech näischt, ok. Ech sou ok, jo friendly, friendly, friendly, op eemol bumm e Schoss, ech war bewosslos, ech sou ok vergiess et, ech schlo géint, probéiert se ofzehalen, am Endeffekt hu mer dann vu 5 Stéck hu mer der 3 Stéck getraff, ech si erëm dem Heldendoud gestuerwen, well ech rëm d'Waasser net konnt halen. An als eenzeg vun der Grupp hunn ech dann am Fong net iwwerlieft. Mee bon, esou Saache kënne virkommen an ech muss och probéieren dat an Zukunft net méi virkommen ze loossen, well andauernd esou den Heldendoud ze stierwen ass och net grad dat Gielt vum Ee. Sou, hei hu mer elo de Virbau, de Virbau vum Airfield, nee, hei ass déi kleng Kasern wou nach virdrun ass. Ech si elo mol gespannt wat hei op eis waart. An anscheinend hunn se och en. Loot System dra gebaut, dass de Loot respawnt, wou ech am Fong elo nach net esou mega vill dovunner gemierkt hunn, mee bon, et war jo mol cool wann et géing funktionéieren, et wär jo mol en Ufank. Sou, wat hu mer dann hei? Dofir sinn d'Dieren op, also wäert wahrscheinlech scho geloot sinn, mee villäicht funktionéiert et jo mam Loot System, ech weess et jo net. Sou, hei wäert am Fong nach erëm eng Idee fir d'AP 5 ze huelen, fir op kuerz Distanz ah do bannen wi wéi fir wessen Idee huelen ze. Dat huet mech wierklech erëm misstrauesch gehäit. De Server ass warscheinlech schonn déck laang on an d'Diere sinn nach all ge d'Diere sinn nach zou. Ech ginn esou, mir riskéieren et einfach mol. Vläicht fanne mir eng AK, dat wär zimmlech praktesch. Do si Kugelen um Schaf, déi brauche mer net. Also déi lescht Kéier wou ech eng AKM fonnt hunn, dat war an esou enger Kasär wéi där heiten nach. Mee ech krut gesot, dass anscheinend och an de groussen Halen um Airfield spawne kéint. Ma wéi der gesitt, hu mer hei elo net déi Chance gehat. Vläicht déi doten och d'Dieren erëm zougemaach hannerzeg, ech weess et jo net. Sou, an da maan ech mech elo, ah ech misst mer eppes iessen, dat wär och eng Idee. Ech sto mol bei de Prisong an ech géing soen, elo leeë mer ons mol op d'Lauer an dohannen ass een. Dohannen ass een. Fuerdes. Ok, huet en do eis gesinn? Do sinn der zwee.

Ok ech mengen zwee Stéck géint een. Zéie mir mol ons mol hannert d'Gehecks zréck. Dat wär eventuell déi méi méi schlau Handlung. Dee Ball fand ech e bësse méi roueg ginn. Mee wann ech de Kampf vermeiden, da kann ech en och roueg vermeiden. Ech muss hei net onnéideg Opmierksamkeet op mech erreegen. Ech weess och net, ob déi dote mech gesinn hat. Wou sinn déi doten dann? Do ass erëm een. Scheisse! Scheisse! oh, merkt jo. oh, engersäits sinn ech rosen. Ech war ziemlich, ech war ziemlich lang gar fir die MP5 ze fannen. An so mech gesinn. Ech wetten déi soten déi waren ze méid, wien hu mer denn do alles, mee da bleift der elo bon ech géif soen dann dréckt mer mol eng Koup Respawn, ech wetten déi aner déi wäerten sech vreckt laachen wann se rem gesi wéi ech ëmgeknuppt gi sinn, ah freck mir hunn nach zwou Zigaretten, mir hunn nach ah ech géing soen ech war fir de Méint emol eng 30 Erfolg, muss elo mol rem eppes zesumme kréien. Dës Kull, ech probéiert mech wierklech richteg ze verhalen, also ech hätt och kéinten einfach komplett ewechschlafen, mee wat hätt ech dann dovunner gehat? Géing vläicht nach liewen, mee woufir maachen ech, woufir maachen ech da Videoen, wann ech andauernd ewechschlafen? An déi do hu gesi wou ech war. Dat war e bësse scheisse gelaf. Sou, mir sinn, oh, Base! Mir sinn ënnert dem North, Northwest, nee, Northeast Airfield, bei der neier Stad ze. Ah, ech mengen, da ginn ech iech mol déi nei Stad weisen. Ech mengen, déi meescht vun iech hu warscheinlech schonn déi nei Stad gesinn. Bei mir ruckelt et grad iwwerdriwwen. An hei ass schonn alles geloot. Toll, wäerte mir nach vill fannen. Als éischt mol, wat hu mer hei? Eng flott Mutz a lass. Eng green jeans brauch ech net. Oh lecker, ech schon alles geholl. Boah wat dat ruckelt hei, wat leeft? Euh do ass eng Note, villäicht steet eppes drop, ne? Nee et steet näischt drop. Ech hat eng Kéier fonnt wou eppes drop stoung. Oh Mann, dat do ass richteg scheisse gelaf. Hues du eppes bei d'A fir komm? Wéi armséileg war dat? Also ech mengen lo wann hei alles lo geluut ass, ech weess net op mer nach hei op deem Server bleiwen, mee ech wéilt Iech awer wierklech gären déi nei Stad weisen. Ech géing se, oh vergiess et, vergiess et, ah da kënne mer ons Racks draus man. Géi op. Leben und sterben in Daisy. Komm, schëtt dat do mol rof. Ech muss ganz éierlech soen, ech maache meng Let's Playen zwar och vill léiwer mat anere Leit nach zesummen. Ech komme bis sou alleng vir, wann ech hei sou alleng an de Raum braddelen. Ass bis komesch, mee bon. Wat hun mei? Eng verfroten Zucchini. Hei uewen hu mer och warscheinlech, oh dach eng Piosch, oh an eng Pistoul, oh vergiesst et, brauche mer net. Do hu mer do eng brong, déi geseit scho vill besser aus. Pistoul, jo also ech hunn nach kee Magazin fir déi Penoulenpistoul do gesinn, muss ech ganz éierlech soen. Wann dir villäicht eng Iddi hutt wou ech sou eppes fannen, da kënnt der mer dat jo roueg an d'Kommentare schreiwen, wann et lo hei iergendwann ophält mat ruckelen. Brauch et sou lang et zum codieren nervt mech net fuer des mä et ka et si firwat lo de Programm sou Problemer fir hei opzehuelen muss mer lo normal hei lafen jo da lafe mer normal soss hänkt d'Opnahm jo rem tjöll leck mech dach am Arsch lo geet et fänkt scho mat lafen. Virdrun ass et dach nach gaang. Wéi fänkt et elo un mat nerven? Jo, hei ass schon alles gelucht. Ah, ech komme Pompech, Pomp, blablabla, an d'Pompjeestatioun kucken, villäicht läit do nach eng Aaxt. Dat wär schon mol net schlecht. Pioche ass net schlecht, mee. Dachseen awer léiwer. Mee wou ech muss soen, mat deenen Däitschen a mat deem mer d'Let's Plays gemaach hunn, mat deenen hat mer richteg Chance. Et ware puer richteg feiner Kerel. An ech mengen, hei läit wierklech guer näischt méi. Ech mengen, hei kënne mer genauso gutt de Server wiesselen. An ech géing soen, mir wiessele mol de Server. Sou, da kucke mer emol, wat hu mer dann hei. Da kënne mer emol kucken, wat esou meng Favoritte-Servere sinn. Zomtoberfest, nee am Fong wollt ech do net bäitrieden, mee bon, da gi mer alt dohinner. Ech hoffen net, dass ech elo muss erëm esouvill Sekonne waarden, soss muss ech eis erëm een eng vun der Palm zielen. An den Desi ass natierlech ofgestierzt, also mir kënne jo net méi Chance haut hu gell, also besser geet et haut net méi. Mir sinn elo bei 20 Minutten. Ech ging soen, da loosse mer et hei einfach mol emol fir gutt sinn. Ech mengen, ech man awer nach eng weider Opnahm, wou ech Äech dann déi nei Stad e bësse wäert esou weisen, mee bis dohinner wäert scho Mëttwoch sinn an jo, egal, ech man nach eng Opnahm. Bis geschwënn, ciao a merci fir d'Nokucke.